Uummata girrisaan kun homaa nama godhu godha akkanumaan girrisa. Gogo gogo maaf na maaf na gochiti dagaree fi homaan.
Gizee har'aa kana irra nama gurguddaa.
Abboo shee.

Ay, nurraa dhiisimee kana obbo. Ati maal dhufte ammaaf? Kamaal jecha kamaal koo itti baaf nagalchuu didda garee kun tanaa nagalchisi nyichaan ture. Hin dubbatu baramma. Dhiis xiqqoo aaree jira. Uummata girrisaa kana mataa zorsiisan. Osoo ati osoo caffee fi kariifaa jala deemtuuti hallayya sinee goolii si galchu jiran. Aan isaanii sirraa loluuf deema. Gaafa keessatti maaf nagalchuu dhabde. Baga akkas si godhan. Ummata koodii sammuun akka tokkoo ni naqatte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan kee kulle carraan kan jara dhiiraa ture kanaaf yaa Tahuu beekti. tahuu qabu laa tahuu qabu tahuu qabu namni wal qixa dhiyaadala hin jaamu. Wanni akka ishee sharti isaan maal fidanii isin nuti maal finne waliin as gubbaa jirra. Wal keessa Assalaamu naquu qabu. alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.

Ati sirraa hin lolaan jeeti maaltu ati gaa arra booda na naquu baadhu duuba naaf isi kamaan wabillahi kan ilka isaan dhufee si arrabsa gubbaa kanatti hin dane wallahi laaziim Amma makiinaa keessa jira. Baasa keessa. nama kana keessa wanni mudiiraa bira jiran isaa gurraan hin dhaggaa erfoona kana erfoona burtoosii bitadhu Baasa keessa jirani. Baasa keessa jirani. akkasi dhukkee sirraa kaasa wallahi arra booda naquu jinni fi insi uummata keessa galchitee sumaaf tuffachiisaa jira uummata faallaa keetiin wal galchee Maa nama sirbite suudii isheen isaanii sirbaa hin jirru gaafa baadiyyaa deeman. Gooddu. Maal rakkoo qaba? Wallahi akkasitti hin shubbisanii maga- nagariitii fudhatanii hin shubbisanii. Kunoo amma gadhiisa oraabee gadhiisaa yoo danda'u amma qoy tiktookii keessa irra gadhiisaa. Irraa bareedaa Gaafa jirtan. baasanii waan haaraa.

Akka fadhetti nuuf haa sirbuu dhiisi. Sirba miti Akka sirba. namni Wallahi sirba miti. akkanatti wal harkaa wal jaalaa nun lola. Ah, Aboo mangistii dha baroo sheekkaawwan kun. An tiktok inni ajandaa uumuu dhiisnaan inni.

Mee mana sii dhandhee ishee ilaala. Ho! Dubiitii gooteettiif iyyuu maashaa Allah. Maashaa Allah. Miskina jedha shamiini bro. Obboleettii tiya bareedina keetii fi feemasummaa miidiyaa kanarraa ilaaltee haftuu taatee hin hafin. Waggaa kurnan hadhaa Anchiin biloo makaarii.
Akka kiyyatti sheekaan roobe.

Sa'aatii meeqaa? Maammadoo koo faallaa kee deemu gad darbi. Sa'aatii Itoophiyaa afur. Obboleessi gorsu ati siifuu gorsa. Piroofaayilii Inni inni abbaa baatee malee. godhadha piroofaayilii koo wallaahi billaahi siidhuma kanan godha.
Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kadiir ilmoon bannaa dhaabsa tokko asii qaba akka obboleetitti wasaapii sitti sagalee sii kaan ture si harkachuu hin dandeenye. Ani addullee Reef silkiin koo qabameetti.
Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra dubbii sheeka roobe tanaan na Kadir sheeka roobee dhiifama isa biraan sheer godhaa naa gahaa akka gootan godhaadha ani isa qeequu barbaadeeti miti humnaan ittiin sheekkotii qeequ hin qabu garuu namaa tokko haa qeeqamu malee qeequun bareedaadha waan ajaa'iba isinitti ta'u intala wallaahi jechaa ture sheekkotiin kijiba irratti wallaahi hin jettu anuu wallaahi hin jiru sheekkotii dhiisee kijiba irratti Sii galtee garuu immoo wallaahi kafaliitii waan raa damooza kee kabaayee takka as ergiiti akkan si fuune laalii jee wallaahi jeen dhageessan gurra keessaniin. Tanaafuu duuba sheeyni roobee kuni kafalchiiseetti fuudhaa jira. Nuti hoo miskiin akka keenyaa kan uumaa takka argaan qabne namni kalfaleen gaafa kafale nuun jee eessaaf inni akka falla. Ani jaalallee waggaa dheeraaf jaalachaa jiruun qabu. Isheen buna sheekkotuunuu kafaltee fuudhaa jirti. Anillee hin kafalin naan jee. Dhuguma jirtu ammas isinitti hin kijibu. Ani hoo tan qabne miskiina akka tiyyaa eessaa fideen kafala isiin ni qabdii kafalatte. Kana ishee
Siree isheetti si godhachuun dhufe siluma jaalala kee miti.
Waraabbatanis feemas itti taanii bar. Yaa.

Hussein dubbadhu. Faatumaan dubbiftu ati siifan dabaree naman dubbiftu Faatumaan dubbiftu. Faatuma dubbadhu. Nan dubbadha. Hussein muyuti irraa if kaasi.
Okay, amma dhaga'amu jiraami? Ee.
Dhaga'amu jira sinis laatan dubbadhu. Kamaali yoo faarsite malee arraba tokkoo fi gorsa isaa laachuu hin dandeessu keessatti obboleessa kiyya.

durii waliin haasa'u sani yeroo sanillee dhiifama jedheenii isa waliin deebi'ee ijoolleen illee deebitee dhiifama gaafachiiftee turte. Ah, Silaa waan tokko barachuu qaba maaf bakka hiddu dhaqaati ah, laal ulee qabatee dhufa bakka tokko dogogorri illee yoo jiraate namni tariiti suuta wal gaafatee keessaan asirratti odoo hin baan nama guddaa waan ta'eef caffeen jechuun akka yaada kiyyaatu. So maaltu asirra baase amma aartistii

Rakkoon hin jiru akkas yoo ta'e amma namoonni tokko tokko as jalatti artist La, la, artist la. artist je- jedhaa barreessu sababa inni akkas jedhe yeroo darbellee akkas Laa jechuudha. inni Paasta, paasta.
akkam jaa akkam jaan ni beektaa caffeen uggu takka ishee akka maal jaan uggu takka artisti jaan uggu takka waa cufa yaamaan saahiba isaati walitti eh, wanni ta jaan. Eh, akkas taanaani caffeetti hin aarru jechuu rakkoon hin jiru waan akka nama tokko poozitiiviliidha ammas caffee ka gaafadhe Eh, ani Abshir, tamaan abshir. immoo

Gubadhu rabbi si haa gubu.
Ani haadha mana isaatii adda isaa naaf beekaa nagaa badhuun.
Doktor Kuullee Yuusuf ani gaafii koo dhageessee ni ati. yaada kiyya Mee dhagee yaadni isaa waan ta'e yaadni isaa beekamtii osoo hin ta'in beekamtii argatee jira yaadni isaa maal yoo jette yaadni isaa Oromoof qabsaa'udha.

namni wanni gaafii kaasu jiruuf akka natti fakkaatee namni wanni irra duulu waan biraa osoo hin taane namni har'a sheekota jedhee biyyi jala deemtu hedduun dura aartistii namni turellee jira ni beekna. Garuu aartistii irraa gara sheekaa dhufan ammoo sheekamaan sheekummaa irraa gara aartistiitti akka aartistiitti akka duuba achi hin deebine waan san xiqqoo namni dhiibbaa godhu jira maqaa jala deemi yaada jedhuun qaba natti fakkaata namni maqaa. Jamaa sagaleen
As jira jira.
Akkam ishee Kamaal yookaan Abdalla Kamaal Kamaal keenya Abdalla akkam jirtani?
Inni makiinaa baasa keessa jira nama hedduudha dubbachuu hin danda'u yaada kee Ahmad